Mema mo akwaaba de ba asetena pa dwumadie so. Sɛ asetena pa dwumadie deɛ, monim sɛ sɛ yɛtena ase sei a, yɛde nsɛm a ɛkɔ otwi, ɛkɔ ɔbrɛman na yɛde brɛ mo, nsɛm a ɛwɔ afiefie mu, nsɛm a ɛwɔ mmɔnten so, na yɛ, montumi nka asetena pa dwumadie deɛ, yɛka mo akoma tɔ yam. Asɛm a kyerɛ sɛ akye a monim sɛ abu atɔ fam koraa no, yɛtumi pɛnsɛmpɛnsɛ mu ma koma biara tɔ yam. Me a medi dwumadie ho kyea me yɛfrɛ me Akosua Gyamena papa bi, ɔbaa soronɔ, ɔbɔ a me ti si abɔnten a n'ahemfo twa asase kyekyɛ, ɔbaa a yɛwoo me da papa mu. Me ne m'abadwafoɔ na ɛwɔ ha, enti yɛba bɛyi ɛnnɛ deɛ no ho mfonin de akyerɛ, enti mesrɛ wo, wo a wowɔ fie, frɛ wo nua ka kyerɛ no sɛ asetena pa dwumadie, ne time no aso, enti momma yɛnkɔ nkɔhwɛ ɛnnɛ mfonin no mmra.

Thyme Herbal Mixture. Ɛnyɛ ɛno nko o, deɛ n'anim ato a wɔntumi nnidie no, w'aduro ne Thyme Herbal Mixture. Aduro yi, ɛnyɛ mma ɔbaa a wafa afuro, deɛ wɔma akwadaa nofoɔ, ɛne akwadaa a wɔnnii mfeɛ dumienu. Ansa na wobɛtɔ Thyme Herbal Mixture aduro yi bi no, hwɛ sɛ woakɔ hospital anaasɛ lab ama wɔahu sɛ.

Family dwene nneɛma yɛyɛ no ɛdɔɔso yɛyɛ swimming pool yɛyɛ plumbing works biribi biara wɔ woba family dwene yɛasoɛ yɛ a yɛne wo bɛdi dwuma ma w'ani ayɛ dɛn agye yɛaba ma Ghanafoɔ mesrɛ mo family dwene mo mmra yɛasoɛ yɛ woba na wo problem bi a woso no woba ne yɛn bɛka a bɛnya ho time ne atie na yɛaboa wo na woanya nea wohia wɔ wo fie yɛwɔ Accra Ofankor Barrier Post Office Road no so ara. Woba Kumasi nso a, yɛwɔ Duom runabout no so. W'ani kyerɛ adwo so, right side, ɛhɔ na yɛwɔ. Mpahokyɛw, yɛn nɔma nie, 0244 144 822 anaa wofrɛ 0240 333 111. Family bere anaa? Wɔfa hyehyɛ ara ahyɛ.

krado no, woatua deɛ aka no de aka ho. Wompɛ wei na deɛn na wopɛ? Tutumirikafo a wɔn ani kyerɛ Ocean Travel and Tour asoɛeɛ ɛwɔ Nkran, Dzawulu Traffic Light. Anaa sɛ wopɛ nkyerɛmu bi a ɛboro me deɛ yi so a, frɛ panin kwankyerɛfoɔ no ɛwɔ 0558 805 844 anaa 026 180 7335. Ocean Travel and Tour, we take you everywhere. Ehm, sɛ wohu sɛ maka biribiara akyerɛ wo, deɛ wopɛ biara me mɛyɛ ama wo. ɔno deɛ dɔɔgo no wo nso ɔpere kakra so nso ɔpere wo ne ne ba ha yɛ a na mepɛ kwan a me ne wobɛdi nkɔmmɔ nso ɔwɔ hɔ no yɛ a na mehu kwan a bɛsi ne wadi nkɔmmɔ ɔno ɔnyɛ level ɔbaa mepɛ wo ne type of ɔbaa m'ani gye wo ho so ɔho ɔno deɛ dɔɔgo no deɛ wopɛ biara no ka kyerɛ me na yɛ ama sɛ wodeɛ wo no asɛ yɛkaa no ade akɔba ha yɛkaa no ade akɔfa

Deɛ asi so no, meyɛ borɔ m'adwene ne me nteaseɛ so. Obi mfa ne bɔne nkyia wo a, ɛnnɛ deɛ woregye no afiri ne nsam, wonim sɛ abɛn. Mate, ɛnnɛ deɛ akɔhyia, me nko ara mentumi ntena m'aguaeɛ mu mpɛnsɛmpɛnsɛn saa nsɛm yi mu. Mewɔ apɛdwafoɔ wɔ ha sei, ɛnnɛ mewɔ ɔsɔfo panin pa ara a ɔfiri Assemblies of God a ɛwɔ Brɛman Kwantwoma wɔ ha a Nwosra wɔ no so, wakwade no saa nsɛm yi bi sei mu. Nti ɛnɛ da yi, mede no bɛtua na yɛatoa so. Sɔfo Akwaawaa. Bɛdwo nso wɔ Ɔhemaa. Me wɔ yɔnko nkoa nso na ɛnɛ ɛbaeɛ. Mede Madam ɔbaa a wakwada ne nsɛm wei mu nso ɛdɛ aba ha sei, Mrs. Agyen Frimpong. Madam Akwaawaa. Yɛn nua. Sɔfo, mepakyɛw o, nti mmara ma ho kwan sɛ, nti sɛ wo ɔbaa wo fam plan, ɛtwa sɛ kyenkyen a ɛtwan, fa no kyia w'adamfo anaa? Aah meda ase.
Mɛdi kan atie akyea eh, w'ahwɛfoɔ nyinaa. Na ɛdi kan no, sɛ yɛka ayɔnkofa a, ayɔnkofa nyɛ adeɛ a ɛda fam sɛ onipa fitiiɛ ara na wafa yɔnkoɔ. Yɛwɔ yɔnko bi wɔ hɔnom a Bible koraa ankasa di ho adanse sɛ ɔkyɛn ne nua. Ka mfomsoɔ biara nnim sɛ wobɛnya barima a wo ne no bɛtena na wopɛ sɛ woware no, na anka yɛka sɛ woahyia wo yɔnko wɔ abrabɔ mu na anka wode no bɛkyɛ a, mfomsoɔ biara nni ho. Nanso no, ansa na wode wo dɔfo bi a ɔpɛ sɛ ɔne no bɔ bra daakye bɛkyea ɔyɔnko no, ɛyɛ sɛ ohu ɔyɔnko pa, ɔyɔnko koro a ɔyɛ. Abaayewa no a ɔde ne boyfriend anaasɛ barima a ɔpɛ sɛ ɔware no kyerɛ n'adamfo no, Jessica, rehu sɛ anka wanyɛ mfomsoɔ biara, nanso no, n'adwene mu no, na anka ɔpɛ no yie.

Mepakyɛw o, wohwɛ Jessica a, oduu hɔ no, wammisa n'adamfo no hwee, wammisa ne boy no hwee. Ofitee ara ne sɛ ɔne n'adamfo no rekɔ no, ne boy no yɛɛ sɛ ɔbɛka bi a, na wahyɛ ase regyegye ne ho nneɛma. Saa na ɔba akɔto sɛ wo kunu anaasɛ wo mpena ne obi gyina hɔ a, woyɛ anaa? Yɛmfa mmra daadaa asetena mu na yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ. Yew Akosua, meda wo ase. Ma mekyia w'ahwɛfoɔ nyinaa nso. Sɛdeɛ Bible ka no, ɔse abokyerɛ awie ma nkunimdie. Adɛn nti na abokyerɛ wie ma nkunimdie? Jessica kɔeɛ no, na anka ɔbɛtumi anya abokyerɛ pa ara. Ɔbɛtumi anya abokyerɛ koraa mpo de akorɔkorɔ anaasɛ adɛfɛdɛfɛ kwan so de ne kunu adwene aba abɛsi biribi so. Ɔhɔ nka ɔbɛtumi akyerɛ dɔ. Ka me ne Jessica ka berɛ a meduru hɔ no, though mate matete nsɛm nanso ka mɛbɔ m'ani agu bi so. Akosua, yɛn nyinaa yɛte hɔ yi, sɛ wodɔ barima a wode sika bɛna me deɛ ɛnyɛ hwee. Sɛ wodɔ barima paa na wode sika bɛna ɛnyɛ hwee. Adɛn nti na ɛyɛ biribi? Ma me ato wo nsam, wowɔ bi? Barima menni bi. Yɛfa biribi a ɛda bɔɔla so na yɛafa no asiesie no na yɛayɛ no yie. Enti na anka obetumi akɔ ne kunu hɔ, obetumi de ne sika no aboa ne kunu asiesie no. Ɛwom, ɛno ara na na wɔreyɛ yi. Nanso aboterɛ a wɔanya nti, wɔdwene sɛ, 'Oo, n'adamfo no aba abegye ne ne kunu, n'adamfo no aba abegye ne boy, enti ɔsɛ sɛ ɔne no ko. Wone no koe na ekosii sɛn? Ɛnnɛ mmarima akosua, wɔn ho ayɛ den o. Mmarima no ho ayɛ den. Mma no nyinaa ɛsi a ɛyɛ mma nyina obi a wɔ aso pɛ mɛma no bi. Yoo madam meda ase. Sɔfo wei deɛ maba wo so. Ɛyɛ ampa sɛ w'asɔre dɛm hɔ mmarima no ho ayɛ den anaa? Mmaa no bi hwehwɛ hu paa na. Mɛka no mmienu, sɛ ɛka sɛ mmarima no ho ayɛ den a anaa sɛ wɔn ho nyɛɛ den a. Ɛfa bi no mɛbɛka sɛ wɔn ho ayɛ den, ɛfa bi nso mɛka sɛ wɔn ho nyɛɛ den. Na deɛ nti a mɛka no saa ne sɛ, barima papa a. Ne boɔ yɛ den no, ɛho wɔ den, ɛfiri sɛ, sɛ wokɔ abɔnten a na wokɔtɔ adeɛ, nneɛma no deɛ ɛyɛ papa no, ne bo wɔ den no, ɛwɔ akyirikyiri, na yɛsam fifire ansa na yɛanya. Saa ara nso na ɛɛ, awareɛ mu ɛteɛ. Ɛno nti na mpanimfoɔ se awareɛ wɔ hɔ yi, ne kwan ware. Deɛ nti a ɛte saa ne sɛ, sɛ worekɔ awareɛ a, gye sɛ wobisa, wohwehwɛ mu, woto wo bo ase. Na woreto wo bo ase no, ebia Kwaku bɛba, wobɛhwɛ no, Kwame bɛba, wobɛhwɛ no, Yaw bɛba, wobɛhwɛ no. Enti wobɛhwɛ w'anim nyinaa na ebia suban no a wɔhwehwɛ no nyɛ dɛn? Wonyae. Ne saa nti, ama adeɛ no ayɛ den ayɛ dɛn ama wo? Nanso no, ɛnam sɛ ɛyɛ Nyame bɔhyɛ da ɔbaa biara so sɛ, sɛdeɛ ɛteɛ biara no, wobɛfiri wo na ne w'agya fie na wode wo ho akɔbata wo kunu no, sɛ woto wo bo ase twɛn Nyankopɔn a, sɛdeɛ ɛteɛ biara Ɔnsa bɛka wo deɛ. Ɛno nti wɔatwerɛ twerɛ mu sɛ, Anisoadehunu a ɛfa w'awareɛ ho no. Sɛ twentwɛn ne nan ase a, wo deɛ twɛn no ara, na sɛdeɛ ɛteɛ biara, ɔsoro Nyankopɔn bɛma no abɔ mu. Enti sɛ wobisa me sɛ, 'Mmarima no ho ayɛ den a? Ɛfa bi deɛ, wɔn ho ayɛ den, na ɛfa bi nso no, wɔn ho nyɛɛ den. Sɛ wɔpɛ no fofoofo a, wobɛnya no fofoofo, na ɛbɛwia wo te sɛ deɛ Jessica deɛ no yɛeɛ no. Na sɛ wɔpɛ no sɛ aboɔden mu nso a, sɛdeɛ ɛteɛ biara, wobɛnya deɛ ne boɔ yɛ den a Sɛ ebia w'adamfo mpo wɔ ne ho kyerɛ no a, omfi, efiri sɛ saa barima no, ne bo wɔ den. Ebia w'adamfo mpo wɔ ne ho kyerɛ no a, omfi.

Yaba ma Ghana foɔ mesrɛ mo family berɛ mo mmerɛ yɛn aso yɛyɛ woba na o problem bi a woso no woba na yɛn de ka a bɛnya ho time na yɛtie na yɛaboa wo na woanya nea wohia wɔ ofie yɛwɔ Accra Ofankor Beria post office road no so a woba Kumasi nso a yɛwɔ Biom runabout no so w'ani kyerɛ adwo so right side ɛhɔ na yɛwɔ mpahokyɛw yɛn nɔmba nie 0244 144

Mɛso to akɔ madam so ɛsiane sɛ madam ma pɔnkye bi sɛ mmarima ho ayɛ den. Na madam mmarima ho ayɛ den, yɛn nyinaa nim sɛ mmarima deɛ ɛho ayɛ den but ɛnhyɛ da nyɛ den mmoroso saa. Me deɛ saa na mɛka no kyerɛ sɛ wo ne barima te te sɛ Jessica deɛ barima na ɛsɛ sɛ ɔhwɛ ɔbaa ɛna ɔbaa no mmom adane ne ho hwɛ no. Ampa wanya aboterɛ wɔ biribiara mu nanso wohwɛ barima yi a ne suban no ɛnyɛ n'adamfoɔ no a ɔne Jessica nso no ɛdɛn.

Saa na ɛteɛ pɛpɛɛpɛ. Saa na ɛteɛ.
Enti na ma megyina so aka sɛ mmarima no ho ayɛ den. Enti sɛ mmarima no ho ayɛ den na sɛ wonya bi a, me deɛ me feel sɛ ɛwɔ sɛ wosɔ ne mu yie. Wode sika hwɛ na madi kan aka, ɛnyɛ hwee na mmom sɔ ne mu yie. Firi sɛ biribiara a ɛho wɔ na no wonya a, wosɔ mu yie. Ɛna wo, ɛbio nso, na ɛni kwan sɛ Jessica. ɛne n'adamfo no kyerɛ ne kunu no ɛ in the first place na ɛni kwan sɛ ɔde no kyea no ɔsɛ ɔkipu no ɛwɔ ɛ ɛde no ma ne ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa no na ɔno nso n'ani bɛgyeɛ. Afei na wode w'afidie no ato ha a wogu so a wohwɛ asetena pa dwumadie. Yɛyi mfoni bi kyerɛ ababaawa bi a wanya barima a ɔbɛware no na wode no akokyea n'adamfo na n'adamfo no agye no afiri ne nsam. Ɛno na yɛgu so a yɛpinsimpinsi no. Sɔfo, mesan nso aba wo so. Hwɛ, bɛmma yi, wo ne ɔbaa nhyehyɛ wɔn nnɛ. Ɔde ne, n'adamfo bekyia wo a, woregye no afiri hɔ ɛ, worefa n'adamfo no mmom, woagya saa ɔno ankasa no mu. Ɛnna mewɔ asɛm bi a mesan nso pɛ, mede retaa akyerɛ, ka ho sɛ, ɛ, yɛ kɔyɛ sɛ ɔbaa yɛ n'adwene sɛ sɛ ɔboa bɛmma a, asɛ bɛmma no nhyɛ da nhu ɔbaa no ho mfasoɔ. First, na ɔhɔ paa, but seesei a, saa nneɛma no ayɛ dɛn? Abrɛ ase, esiane deɛ mɛmma no de yɛ mma nti. Nti mpakyɛw, ma yɛnhu nea ɛrekɔ so. Meda ase.
Asɛm a wabisa yi. Ɛtɔ m'akoma so pa ara, na ɛyɛ asɛm nso a mɛka ne sɛ ɛrekɔ so a ɛtwa sɛ asɔfoɔ ne councillors ne wɔn a wɔdi dwumadie titire ɔman no mu nyinaa ma yɛn nnipa so no yɛ ka. Ne saa ne sɛ, sɛ yɛka sɛ ɔbaa a, ɔbaa yɛ barima ɛɛ barima biara sɛso boafoɔ. Na sɛ ka ɔbaa yɛ ɔbaa papa a, ɛdeɛ a ɛma no yɛ ɔbaa papa ne sɛ wanya barima na ɔreboa no, na barima no nso abrabɔ retu mpɔn. Ɛka ɔbaa a, ɔyɛ ɔbaa papa. Enti deɛ nka na Jessica reyɛ no, sɛdeɛ ɛhwɛeɛ no, ka me deɛ, Ɔsɔfo James, deɛ mɛka ne sɛ, Jessica, Nyame nhyira no. na mmaa a mowɔ abɔnten nso, monhwɛ na monsua biribi mfiri Jessica life mu, na ɛba saa a, ɛbɛma mo awareɛ anaasɛ mo relationship a mowɔ mu no atumi agyina, ɛfiri sɛ ɛhɔ no deɛ wɔde hintaaeɛ. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, sɛ woyɛ barima na wo damfo, ɛɛ, wo yere anaasɛ ɔbaa bi a wopɛ sɛ woware de n'adamfo akyea wo no, ɛwɔ sɛ nka woma Nyame Asɛm kasa kyerɛ wo. na ɔhu sɛ ɔbaa no a ɔpɛ sɛ ɔware no no, wontumi nware no ne ɔn ne n'adamfo no. Ɛna sɛ woma adamfoɔ no nso bɛyi deɛ wohyia no no firi hɔnom a, wonim baabi a ɔno ɔde kɔwie. Yɛhwɛ abrabɔ no a na Jessica ne Ne ho bɛrima a ɔpɛ sɛ ɔware no nam mu no a, na anka gye sika, ɔnyɛ mfomsoɔ biara, ɛfiri sɛ ɔdi ne dwuma biara sɛ ɔbaa. Me kasa yi, wasiesie ne fie kama, wabɔ bra, ɛtumi ma wo bɛrima no kwan, ɔkyerɛ wo no, wanya bi. de sɔpɔɔto wo. Enti ka ɔnyɛɛ bɔne biara. Enti deɛ me mɛka akyerɛ mmarima ne sɛ, wonya ɔbaa saa, suro no yie. Ɛfiri sɛ Bible se, ɔbaa adwamanfoɔ yɛ amena donkudonku. Enti sɛ wode ho bata ɔbaa adwamanfoɔ a, nnɛnnɛ ebi a ɛbɛyɛ wo sɛ wogye w'ani. But deɛ ɛkɔ wie no, ɛbɛtumi ayɛ musuo, ɛbɛtumi ayɛ ɔhaw. Ɛbɛtumi abɛka sɛ, me ho yɛ anka. Nso na Akaish mpanyimfoɔ se ne ho yɛ anka ɔba nyansafoɔ, ɔnka bi, nti mɛɛma momma yɛn ani nna hɔ. Sɛ ɔbaa bi mpo de ne ho rehyehyɛ yɛne a, momma yɛn sɔ yɛn yere mu yie anaa sɛ ɔbaa no a yɛpɛ sɛ yɛware no no, yɛmma yɛn ani nna hɔ na yɛn sɔ ne mu yie. Me ho yɛ anka na Akaish, momma yɛn sɔ yɛn yere mu yie nso ɔmpa.

Thyme Herbal Mixture. Ɛnyɛ ɛno nko o, deɛ n'anim ato a wɔntumi nnidie no, w'aduro ne Thyme Herbal Mixture. Aduro yi, ɛnyɛ mma ɔbaa a wafa afuro, deɛ wɔma akwadaa nofoɔ, ɛne akwadaa a wɔnnii mfeɛ dumienu. Ansa na wobɛtɔ Thyme Herbal Mixture aduro yi bi no, hwɛ sɛ woakɔ hospital anaasɛ lab ama wɔahu sɛ.

Family dwene nneɛma yɛyɛ no ɛdɔɔso yɛyɛ swimming pool yɛyɛ plumbing works biribi biaa wɔ woba family dwene yɛasoɛ yɛ a yɛne wo bɛdi dwuma ma w'ani ayɛ dɛn agye yɛaba ma Ghanafoɔ mesrɛ mo family dwene mo mmra yɛasoɛ yɛ woba na wo problem biaa wo so no woba ne yɛne ka a bɛnya ho time ne atie na yɛaboa wo na wanya nea wohia wɔ wo fie yɛwɔ Accra Ofankor Barrier. Post Office Road no so ara. Woba Kumasi nso a, yɛwɔ Duom runabout no so. W'ani kyerɛ adwo so, right side, ɛhɔ na yɛwɔ. Mpahokyɛw, yɛn nɔma nie, 0244 144 822 anaa wofrɛ 0240 333 111. Fam no duru anaa? Wɔfa hyehyɛ ara ahyɛ.

krado no, woatua deɛ aka no de aka ho. Wompɛ wei na deɛn na wopɛ? Tutumirikafo a wɔn ani kyerɛ Ocean Travel and Tour asoɛeɛ ɛwɔ Nkran, Dzawulu Traffic Light. Anaa sɛ wopɛ nkyerɛmu bi a ɛboro me deɛ yi so a, frɛ panin kwankyerɛfoɔ no ɛwɔ 0558 805 844 anaa 026 180 7335. Ocean Travel and Tour, we take you everywhere.
Madam ko na mede no to aso seesei a. Mpakyɛw mepɛ sɛ mibisa wo asɛm bi ɛfa ɔbaa ho. Sɛnea Jessica bɛgyegye nneɛma no firi ɛɛ ne ɛɛ ne barima no a ɔpɛ sɛ ɔware no no nsam no, ɛhɔ no asɛ obuo bi ampue mu wɔ hɔ. Nti ɔ ɛbuo a ɛwɔ sɛ ɔbaa biara de ma ne kunu Anaasɛ wɔde ma barima a wɔne no te no. Ɛno na mepɛ sɛ wokyerɛ ma mu ama ahwɛfoɔ nyinaa ate aseɛ sɛ obu a sɛ wokɔto sɛ ɔbarima mpo a wobɛware no anaa wo kunu ankasa koraa no sɛ ɔba da wo nkwa so a, deɛ wobɛsi fa yɛ na barima no nyɛ biribi nnyina so sɛ oh wɔbɛhunu sɛ sɛdeɛ Jessica turoturoo no gyee mpaboa no gyee wo ɔkyɛ bɔne no de pia no bɛn obiara bɛka kyerɛ no adamfo koraa bɛtu no fo sɛ ɛne ɔsaa ɔbaa wei ntena anaa ɛnni ɔbaa sika bio. Wahu? Enti obu a ɛsɛ sɛ ɔbaa warefoɔ anaa ɔbaa a wopɛ sɛ ɔware wo ne barima tena no. Madam, mayɛ saa obuo no bi ne yɛn mfa nku yɛn mma. Obuo a ɔsɛ sɛ ɔbaa ne barima tena. Woahu sɛ Bible sɛ mmaa mommrɛ mo ho ase mfa nhyɛ mo kunu ase. Ɛwɔ mu ɔnya nyɛɛ ne kunu na mmom wɔsii awareɛ kwan so ɔmpɛ sɛ wɔware. Enti ɛhɔ no koraa mpo no, wohwɛ Jessica a, wɔammu no kunu no. Wɔagu n'anim ase koraa mpo akyerɛ Wendy wɔ hɔ ara. Bere a ɔhyɛɛ ase sɛ ɔgyegyeegye nneɛma no, wogyegyeegyee nneɛma no, nneɛma no wode kɔyɛ dɛn? Ɛsan yɛ mmarima nneɛma. Enti ɛhɔ no ara no, ɔno Jessica koraa mpo, ɔsan gu ne ho anim ase wɔ hɔ o, ɛnam abu a wamfa amma ne kunu no. Nanso Kɔlɔ ɔbaa nyansafoɔ na hɔ no anka ɔde duro maa ne kunu no na te sɛ deɛ Mika kaa no no anka ɔbuu n'ani kakraa bi guu nneɛma bi so a ebia anka boaa no maa barima no saa bɛdii ne hɔ enti ɛhɔ no wamfa buo amma barima no ne nan foforɔ paa mpo te sɛ deɛ ɔdi kan kaa nan foforɔ mpo ka mm ɔbaa bɛnya abɔnten wɔ ne ɔdi wata mu ɔbaa abɔnten wɔ to biribi ma wano ɔgyeɛ no ɔbaa na wodi n'akyi a ɛdɛn ɛnɛ maa nyɛ na gyaa na kɔpɛ bi. Obetumi agyaa no akɔ akɔpɛ bi. Me de madi kan aka sɛ ɛnnɛ mmarima no wɔn ho nna. Enti yɛn a yɛn abien no a yɛteteete wɔ asɔre a na yɛyɛ rough-rough no, yɛnsɔ wɔn mu yie. Na sɛ yɛansɔ wɔn mu yie a, obi betumi agye wɔn afiri yɛn nsam. Enti ɔse yɛn a yɛn abien no yɛnsɔ mu yie. Awarefo oo, asugyafo oo, obi a ɔwɔ abien no, ɔnsɔ ne kunu mu sɛ akyire na aboa no.

Superintendent, Ɔtra me papa Apostle Oku Hackman ɛna me papa Prophet Labi Okyea Dɔfo nyinaa, me wife Sɔfo Maame papa paa Jakes Nyame nhyira wo nhyira obiara, m'asɔremma nyinaa. Yɛda ase, Maame.
Mepatwo wɔ bi a obekyia na so yɛ. Ɔte a, me nso mekyia me dɔfo baako pɛ. Baako pɛ a obiara nka ho bio. Ɛda a Jim Frimpong, Kwantuma SDA elder, first elder no no, mekyia no paa. Mekyia me sɔfo Pastor Kwame Nyarko ne Nkwantuma SDA asafo mma nyinaa. Mekyia m'awofoɔ. Nyasɛwa Abatangpa, mekyia wo. Mo ne adwuma. Me papa, edin a mede fra no kɔ ara pii a, mikyia me fiefoɔ nyinaa. Nyankopɔn nhyira obiara. Ahwɛfoɔ, mo nso mekyia obiara. Yɛda mo ase. Meda m'ahwɛfoɔ nyinaa ase sɛ monyaa berɛ na mohwɛɛ asetena pa dwumadie. Nyame ɔnhyira mo. Ɛnnɛ, mo ara monim mfoni a yɛhwɛeɛ ne asɛm a Madam ne Sɔfo Panin kaeɛ no. Ɛnnɛ, sɛ wohyia bɛɛma na sɛ wopɛ no a, nya aboterɛ ma no. Wuhyia ɔbaa no a, sɛ wopɛ no a, nya abotire ma no. Wo ne no ntena. Deɛ ɔbɛyɛ biara no, sɛ wohwɛ no a sɛ wobɛtumi de akyɛ no a, fa kyɛ no na montena asomdwoe mu. Wohwɛ no a sɛ deɛ ɔde reyɛ no, ɔreyɛ no mfa mmoa wo nso deɛ a, na woahu sɛnea wobɛtutu w'anammɔn. Ɛnnɛ me nso mekyia m'adɔfofoɔ. Mekyia me ara me sɔfo Samuel Afiriye a ɔwɔ Accra. Mekyia me maame ne me papa. Mesan nso kyia m'adamfo pa ara, Sam eh, Doris Boah, baabi a wowɔ biara, mekyia wo. Me din ara ne Akosua Gyamira Papa bi.